Croeso, Rhys yma to, a heddi ni'n mynd i fod yn gwneud um, llun. Dwi wedi bod yn gwneud fel poster um, ar fy ngwefa ni. Uh, poster o dawet to hael ar fryn yw e. Si yn meddwl bod gyda ni ychydig o dywydd yn digwydd ar y top. Ydyn ni hael, a glaw, wedyn mae gyda ni'r enfys, a wedyn ar y gwaelod mae gyda ni fryn gyda T ar ei ben e a'r geiriau Dyweto Hael ar fryn. Felly, peth cyntaf sydd eisiau ni wneud yw gwneud yr enfys. Wel, dwi'n defnyddio, fel chi'n gallu gweld, ffram gyntaf, so mae fe'n mynd i wneud ei edrych lot neisach cyn dechrau, bod ffram bach neis ni. A dwi'n mynd i ddefnyddio plat. Gallwch chi ddefnyddio um, cwmpawd os oes well chi. Okay, ond dwi'n dueddol o ddefnyddio plat, dim ond achos bod e'n mynd reit o draws y dudalen yn eitha neis y taples. Ys ddim eisiau gael llwyth o le ar y top, ond mae eisiau gael digon o le ar gyfer um, wneud hael hyfryd lan fan hyn a cwmol o law, felly. Ni'n siŵr bod y plat yn weddol agos i'r canol. Mynd o un ochr i'r llall. A wedyn byddwn ni'n gwneud rhyw symud lawr ychydig bach. Mae eisiau ni gofio pan ni'n symud lawr, bydd eisiau lle i wneud um, 8 streipen, sef 8 llinell, sori, so 7 streipen. Dyn ni ddim eisiau lawr gormod, neu beth bydd yn digwydd yw byddwn ni llai o le ar gyfer wneud ein geiriau ni a yr um, llun o'r bryn a'r tŷ. Felly, dau. Dwi'n mynd i trio cael nhw tu ar un maint, dwi'n dwi e ddim diwedd y byd os ydyn nhw'n chydig yn wahanol i'w gilydd. Tri, so mae tair llinell yn dwy streipen hyd yn hyn. A mae eisiau gwneud yn siŵr bod ni'n wastad yn cadw bod dyn ni'r un faint o blat y ddau ochr. Neu mae'n mynd edrych bach yn rhyfedd yn hwyrach mlaen. Tri. Streipen pyd y llinell. Un, dau, tri, pedwar streipen. Pump streipen. Chwech straight ben. Eisiau un arall yn mi. Saith straight ben. Felly, plat i un ochr. Felly ni wedi cluso rhain ar y diwedd os ni moyn. trwy wneud yn llinell um, ar y tu fas efo chydig fwy trwchus. Okay, mae hwnna'n iawn am nawr. Reit, e, nesaf, mae eisiau ni wneud llun o'n bryn ni. Felly mae'r bryn yn mynd i fynd o un cornel i'r llall. Mae'n mynd i ddod lan gan adw digon o le ar y top ar gyfer wneud tŷ. Felly mae'n bryn ni'n mynd i fynd fel hyn. Mae'n mynd i lawr. Fel yna. Os dim rhaid i'r fod fe'n berffaith, gallai fe fod yn edrych fel bynnag i chi moyn. Wedyn nhw'n ei gael y tu. So dwy linell yn dod lan. Un linell yn mynd ar draws. Ddot fach yn y canol. Fe bod ni'n gwybod ble ni'n mynd lan i. Lle ni'n simau bach. A gallwn ni'n gwneud mwg yn dod mas. Nesa. Drws. A rwy'n mynd rhoi pedair ffenest mewn. Un. Dau. Tri. Pedwar. A wedyn, ni'n mynd i fod yn gwneud, ni'n mynd i neidio'r top nawr. Ni'n mynd i fod yn gwneud yn y cwmwl ni gyda. Felly mae'r cwmwl yn mynd i fynd... Un, dau, tri. Lan i tua hanner ffordd. A wedyn ni'n mynd i gael yn hael ni. Fyna. Wedyn, beth ni'n mynd i wneud yw ni'n mynd i gael diferion glaw. Peidiwch gwneud nhw'n rhy fach. Ni'n neis cael diferion glaw mawr fel bod yn haws i liwio nhw'n hwyrach ymlaen. Neu rhywbeth fel yna. Wedyn, i ni'n mynd i gael um, y llinellau yma'n dod mas o'r hael, i wneud yr hael yn tywa ni. Os oes well da chi ddefnyddio um, fy mesur, croeso i chi, ond rhywbeth fel as eisiau. Okay? Um, a beth ni'n mynd i wneud wedyn, yw ni'n mynd i wneud y lawr i'r gwylod ar gyfer wneud ein uh, geiriau ni, daw eto hael ar ryn. Mae daw eto Haul ar fryn yn mynd i fod fan hyn. Neu falle gallu gwneud ar a wedyn fryn. Gewn ni weld sut mae'n mynd nawr. So, daw eto gynta. Felly, llinell yn mynd lan. A. So, dy a. U. So, dy a u yn mynd lan i ochr y tu. Wedyn mae eto mynd i fod yn fach mewn fan hyn, dyn ni. So, e. Um, gewn ni T o. Sdim ots os ydych chi'n gallu mynd o draws, lan, be bynnag, oce. Okay. Um, hy. A. I o. So hy a i o. So mae dyn ni tri bocs o'r ochr yma. Dyn ni bedwar bocs ar ochr hyn, a wedyn mae dyn ni tri ar y top fan hyn. Okay? So fi wedi stopo chi roi doi fan hyn a un yr o yn um, y mwg sy'ch chi moyn. Okay? Wedyn ar y fryn, fi'n credu beth na fi yw ar y fryn mewn un. Felly ni'n mynd i wneud A. Mae yr a y wedyn yn y bocs dan yma. So a yr, sorry, a yr wedyn yf. Gewn ni yr rhif lythyren mewn fan hyn. Wedyn mae y yn ar ôl. So y yn. So ar yf yr y yn. Oce? Okay? Ar y ffren. Iawn te. I wneud y uh, geiriau. Da. I gael y daw triongl yn dod mewn y bocs, mae'r bocs yn mynd o dan y triongl fanna, peidiwch roi rhy bell draw, neu bydd yn y goes a bydd yn edrych yn rhyfedd. Dyna ni mewn fan hyn. A, so y bocs nesaf, lle allu mae lan. Fe trio bach. U, Dwy linell yn dod lawr o'r top, triongl yn mynd lan yn y canol ar y gweilad. Felly ni'n gwneud ein mewn i linell y dwbl wedyn ni'n gwneud nhw i sefyll mas yn mynd well. Eto, so, dwy linell yn mynd draw i'r dde o'r bocs. Ta, dwy linell yn dymewn yn ddim yn cyfarfod, wedyn ni'n mynd nôl lawr i'r corneli gweilod dethon nhw. O'r un o, cylch bach. Ok, os dangos gyda chi lle fan hyn, mae'n croeso chi roi cylch bach yn y mwg a bydd chi eto yn iawn. Yr hy, pidwch bach sy'n mynd ochr yma, mae'n eisiau chi jyst neud yn siŵr bod y ddwy linell yma ar ben ei gilydd gyda bwlch yn y canol, a byddwch chi'n iawn, mae'n dal yn mynd i'r chwil hy. Cyfyn lan o'n ychydig. A, i gael yr hael. So lawr â ni. Bwlch a sgwar. I gwpan, do lawr o'r gweilad. A nôl lan. Ni hwnna bach yn fwy falle. Ni, a wedyn o, dod lawr a nôl draw. Okay. Os ddim eisiau chi ddod lawr o fan hyn, neu byddwch chi wedi colli mwy o waglen y bydd sy'n eisiau ni. Ni'n trial cadw yn defnydd ni o pen di i'r lleiaf bosib. So mae dynnu daw eto fyna, ar nesaf lawr fan hyn, so a, gwylwch bod chi ddim yn cyffwrdd yr ochrau. Fe byddwch chi wedi colli y bocs bach yna. Mae yr ydyn ni'n barod. Yf. Cymrwch bocs bach i ffwrdd y tro hyn, bydd rhaid ni liwio fe, os dyn ni ddim yn mynd i ffitio yr bach mewn fyna, achos mae yr gyda ni yn barod yn y bocs nesaf mynd i fod. Y bocs i ffwrdd a wedyn llinell i'r dde. Yr prif lythyrau wedyn, so lan, bwlch, lan ychydig eto i'w chi ben yna. Dyn ni hanner cylch yn mynd i fynd fan hyn. A i liwio mewn.

A wedyn jyst dilyn yr hanner cylch na rownd nes bod ni'n cyrraedd y linell eto. Ar. A wedyn, so ar, yf, r, y nesa, so lan. Yn debyg i fel wnaethon ni ddechrau'r i gwpan. Wedyn ni'n mynd i'r ar draws y stopo dan yma. Wedyn, ola yn, so lan, arthil draws yn ôl awr. Felly, dyna ni, mae dyn ni Hwnna, a daw eto haul ar fryn, mae hanner gwaelod wedi gorffen. A fel arfer bydden i'n dweud, o, ni ni wedi gorffen nawr, amser lliwio. Ond, um, ar gyfer y poster dwi wedi wneud, ni wedi um, trio wneud ei edrych fel rhywbeth o ffenest uh, eglwys, ffenest liw. A i wneud na, y gyd sy'n eisiau chi wneud yw rhoi torri'r siapio sydd yn ei nawr mewn i siapio hyn o'r llai eto. Felly i wneud na, Cerwch a yn eich tro, rhannwch y streipiau yma mewn i siapiau llai. Oce, okay, gall rhai nhw fod yn rhai hir, rhai nhw'n fod rhai cil ac yn y blaen, a wedyn chi'n cario ymlaen i'r un nesaf. Mae'n edrych ychydig bach fel rhywbeth o friciau. Ond I fod yn onest, pan fyddwch chi'n lliwio nhw mewn nes mlaen, maen nhw'n edrych gymaint yn un well na jyst ddefnyddio un lliw. A beth mae'n galluogi chi wneud hefyd yw, gwedwch mae gyda ni yr uh, porffor neu violet indigo ar y gweilad fan hyn. Mae'n rhoi cyfle i chi ddefnyddio uh, shades gwahanol ohonyn nhw, yn lle bod chi yn stico gyda'r un lliw. Mae'n rhoi chance, os oes gyda chi liwiau gwahanol, i chi ddefnyddio rei gwahanol hefyd. So, gobeithio, erbyn y diwedd, bydd e yn edrych yn lun ychydig yn fwy diddorol na beth bydde fe wedi just a un llew. Fe does dim ffordd gywir o wneud hwn. Chi'n gallu gweld nawr, mae'r llun yn edrych llawer yn fwy prysur, a mwy o bethau'n digwydd yn y llun, na beth bydde fe se fe wedi aros fel oedd e. Peidiwch wneud e'n rhy gymleth, okay, so mi eisiau gwneud uh, llwyth o foxes bach, bach, bach, neu byddwch chi'n na trwy'r dydd. A ni jyst yn cadw fynd nes bod ni wedi cyrraedd y strip yn ola, yr un goch ar y top.

Yym, ar gyfer yr hael disgleirio, dwi jyst yn mynd i wneud rhywbeth o triolau bach. Jyst yn mynd nôl ymlaen fel yna. To, sy'n rhaid i chi wneud rhai chi fel hyn. Mae croeso i chi wneud rhai chi fel chi moyn. Oce, okay, ond wedyn ar gyfer yr hael i hunan, be dwi'n ei wneud yw wneud rhywbeth sy'n rhywbeth o gylch, tu ôl cylch. So mynd ar hyd yr ochr gwaelod gynta, a wedyn dwi'n cael ei fynd un llinell mewn, a wedyn dwi'n gwneud un math o beth eto. nes bod nhw gyd wedi mynd. Okay? So dyna mwy na lai yr hael. Wedyn ar gyfer y glaw, sa'i eisiau gadw'r hwn fel mae fe, felly dwi yn mynd i roi llunellau mewn fan hyn hefyd, jyst i dorri'r glaw a'r awyr lan ychydig bach, fe bod e ddim i gyd yn un llew eto. Just rhywbeth fel yna. So byddai'n gwybod nawr, byddai'r hael yn stopo gyda y trionglau yma. Gallwn ni fod yn neud y rhai gweilod fan hyn wedyn yn las, a gallwn ni newid mewn i rhyw las tywyll neu porffor gyda'r awyr. Uh, peth ola nawr yw hwn ar y top, so'r cwmwl, lan i chi sut chi'n neud y cwmwl, um, ar y poster, mae dyfu jyst rhyw siapiau bach crwm fel hyn, sydd ddim yn gylchoedd. Maen nhw jyst yn ffitio mewn ble dwi yn gallu ffeindio lle iddyn nhw. A dyna ni. Ar y diwedd, arwyddochr, um, dwi ddim yn mynd i liwio yr un union yma. Beth na yw, na i roi llun o'r poster um, dwi wedi creu Ar ôl hwn nawr, ar ôl y fideo fel bod chi'n gallu gweld lliwiau dwi wedi defnyddio a sut gallai e edrych. Um, mae fe'n edrych yn llawer fwy trawiadol gyda'r lliw. Um, mae fe hefyd, gan bod ni wedi wneud border bach hyfryd rownd e ar y diwedd, uh, ar y dechrau, fe gallwch chi wneud ar y diwedd sy'ch chi'n rili, really, rili really moyn a eisiau cymryd amser i wneud yw ffeindio darn o um, bapur neu cardfwrdd di a torri ffram bach mas. A gall y ffram yna fod bach yn fwy trwchus na'r un sy gyda ni fan hyn, a bod e'n dod dros y llinell ychydig bach, jyst bod e ddim yn cael gwared o'r um, y geiriau a pethau pwysig. A beth sy'n wedyn digwydd yw wneud e dycluso yr ochr yma i gyd lan i chi, gywch chi gael gwared o'r ochrau aniben i gyd. a wedyn byddwch chi'n gallu gwneud yn siŵr bod chi'n gallu rhoi e lawr neu os ewch chi torro'r papur daclus daclus a torri i lawr yr ochrau a just trimo i ffwrdd just tu fewn y linell a i stico fe lawr ar um, bapur neu cerdyn A4D wneud hwnna wir wneud e edrych fel uh, ffenest eglwys ac os bydd gyda chi fframyn D um, sy'n mynd i wneud y llew i neidio bant o'r dudalen ar y diwedd Um, felly, pob lwc i chi. Dwi wir yn disgwyl mlaen i weld beth ych chi'n gallu creu gyda'r un yma. Uh, stael bach yn wahanol gyda ffenest lliw. Um, a gewn ni weld, ie, yeah, cofiwch rannu eich gwaith chi. Byddwn ni'n dwlu gwele, a pob lwc.